Wel Mari, dyma ni yn lansio wal. Dy'n ni ddim yng Nghaerdydd, dyw Heather Jones ddim yn canu, ond o leia 'y ni'n gallu cyfathrebu'n ddigidol a ma'r croeso'n gynnes iawn i unrhyw un sy isie gwrando ar y sgwrs fach hon. Dwi 'di rhoi ar y clawr cynnil meistrolgar a chwblwreiddiol, ac ar y cefn mae Emyr Lewis yn dweud sinistr o ddiniwed, anghynnes o agos atoch, arteithiol o ddarllenadwy. Ond fe gyflwynes di hwn ar gyfer y Fedal Ryddiaith yn Steddfod llynedd. Testun oedd cylchoedd. O bryd ath y syniad?
Wel, mae'n mynd nôl rhyw dair bedair blynedd yn ôl pan eis i uh, efo yn ffrindiau ni, uh, Sian Hwbier, i uh, Wyl y Gelli. Ac um, digwydd mynd i sesiwn, oherwydd bod pob sesiwn arall, o'n i'n rhy hwyr i brynu tocyn, a mynd i sesiwn, uh, do'n i ddim wedi bwriadu mynd iddi, a sesiwn oedd hon ar ddrinogod. Uh, ac ti'n nabod fi'n eitha da am yr er, sgennau ddim diddordeb ysol mewn dreinogod. Um, ond byrdwn y ddarlith yma oedd y ffordd rydyn ni'n adeiladu waliau a ffensys yn ein gerddi, a chanlyniad hynny wedyn ydy bod y dreinog druan yn methu paru, yn methu cael bwyd i'w deulu, a, a bod y ffordd tiriogaethol da ni'n byw uh, yn amharu ar y draenog. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n ymestyn wedyn o'n i'n meddwl i, i sut yda ni fel pobl yn byw ac yn, yn trin yn gilydd. Ac yn, um, wrth i ni adeiladu'r waliau a'r ffensys yma, mae'n tiriogaethau ni mynd yn llai ac yn llai ac mae'n problemau ni, dwi'n meddwl, yn mynd yn fwy ac yn fwy. Felly, o'r ddarlith bach yna, doedd gennau ddim bwriad mynd iddi, uh, doth y syniad y bod yn onest. Os yw'n llawer o sôn am ddraenogod yn hon, fel dwi'n cofio. Ta waith... Os yw'n sôn am ddraenogod. Un beth sydd yn gwbl drawiadol yw diwyg y, y nofel. Um, mae'n dechrau gyda sgrifen fawr iawn, ac yn fuan mae'r sgrifen yn mynd yn llai ac yn llai, a wedyn dod nôl tua'r diwedd i'r geiriau mawr iawn. Yfe'r diwyd nath esgor te rhywfaint ar y dweud, neu'r dweud ar y diwyd? Gwed, gwed rhywbeth am, am hwnna.
Wel, o'n i'n gwybod beth y stori, uh, be do'n i ddim yn gwybod o sut o'n i'n mynd i deud ti. Um, achos fel o'n i'n trio i sgwennu hi, doedd arddull gonfensiynol arferol sgwennu nofel, ddim, am ryw reswm, allan dweitha chdi pam, ond oedd o jyst ddim yn gweithio. Uh, oedd y llais ddim yn iawn rhywsyd neu gilydd. Ac o'n i'n cyrraedd rhyw wal os lygu di, o'n i'n gwybod sut o'n i'n mynd i drosglwyddo'r stori yma mewn ffordd um, effeithiol. A felly be nes i, nes i eistedd wrth y ddesg yn fan hyn a dechrau wneud nodiadau. A nodiadau tebyg iawn i, o'n i'n meddwl, reit, pwy ydy'r cymeriadau? So, o'n i'n sgwennu dyma Sian, a wedyn dyma Simon Caltenbach, y cymydog, dyma'r wal, dyma... A fel o'n i'n sgwennu'r nodiadau yma, um, mi ddoth na ryw adlais o lyfrau uh, dysgu darllen Lady Bird, a nes i feddwl, ww, um, sa hwn yn rhyw ymarfer bach diddorol i drio sgwennu stori um, yn yr arddull ailadroddus yma, a'r gwrs ar un olwg, dwi'n torri bob un rheol o ran ti'n bod ti'n cael yr canllawiau mae beidio ail adrodd pan bod ti'n sgwennu ond i bai bod chdi'n neud rhyw bwynt penodol lly. Um, ond mi nes i ddechrau mwynhau um, sgwennu'r arddull yma achos oedd o'n rhyddhau rhywun ar un olwg i beidio gorau poeni am fod yn ddisgrifiadol neu'n flodeuog ac, ac oedd o'n galluogi fi ar un olwg i sefyll yn ôl hefyd o'r cymeriad, uh, Sian, a be sy'n digwydd iddi hi. Um, a, ac felly o fanna, doth y syniad arbrawf oedd os lici di. Ie, yeah, wel dyna beth yw'r arbrofol, mae'n siŵr sy'n gan Emyr Lewis. Mae'n arbrofol o ran ei serniaeth, mae hwnna'n sicr. Ond i ni'n dwy, o'r oedran yr un ni, ac o'r cyfnod na, oedd unrhyw un oedd yn dysgu darllen nôl yn y chwedegau, bydden nhw'n gyfarwydd â hwn. Oes 'na elfennau hunangofiannol felly yn y nofel? Achos mae'n sicr yn atgoffa fi o gyfnod plentyndod oedd yn gyfarwydd i ti a finne. Hmm.
Swn i'n galw hi'n hunangofiannol achos dwi'n gobeithio bod yn magwrfa fi dipyn hapusach na um, magwrfa a phlentyndod Sian yn y nofel. Ond mi nes i'n sicr dynnu oddi ar atgofion y cyfnod yna a hefyd um, atgofion o fyw yng Nghaerdydd, um, cael fy magu yng Nghaerdydd fel plentyn. A, a ti'n bod, uh, o'n lot o bethau, o'n i fatha bod fi'n trio mynd adre yn sgwennu hon, felly falle bod na ambell i elfen hunan gofiannol yn hynny o beth. A, a be o'n i'n teimlo hefyd oedd ti'n meddwl, pan ti wedi colli dy rieni, does gen ti ddim um, fatha reference point. Pan wyt ti'n trio cofio rhyw atgofion plentyndod, dydyn nhw yna i, i gadarnhau os ydy dy atgofion di'n gywir yn ebeidio. Um, ac felly, mae yna ma lot o rhyw gwestiynau bach, ti'n meddwl, pan ti'n edrych yn ôl ar dy blentyndod, mae ychydig bach fatha um, gyrru drwy'r glaw a'r weipars ddim yn gweithio. Ti'n bod, ti'n ti cwyt yn gallu gweld y llun o ti'n trio i weld. Ac un o'r pethau, un o'r cwestiynau swn i'n licio holi fy rhieni, tas nhw'n yn fyw, ydy pam nag oedden ni'n cael chwarae efo plant dros nesaf? Hmm. Ac achos oedd na, oedd na bedwar yn byw dros nesaf, ac um, dwi'n mynd i'n gwybod beth ydy henwe nhw. Um, ac am ryw reswm, doedden ni ddim yn cael chwarae efo nhw, a mae hwnna'n peri rhyw dirgelwch. Um, paid ei gormod, paid â gelu gormod nawr. Ond yeah. mae rhyw bethau bach fel yna um, oedd yn neud fi fod eisiau gwybod, ac wrth gwrs dyna mae Sian yn y nofel yn neud, ydy tri ateb rhyw gwestiynau a rhyw ddirgelion. A mae'r cymdogion, fel ti'n cael i'n barod, a'r, ar holl syniad o gymdogaeth yn, yn un bwysig iawn. Wel, bydd, bydd y darllenydd ar frys yn dilyn trywydd y stori. Sian, fel ti wedi sôn, yn barod yn mynd drwy rhyw fath o writer's block. Uh, nes yn y diwedd, yn ei geiriau hi, dyma, dyma dwi wrth y modd efo hwn, mae'n dweud, uh, mae'r gorffennol yn teimlo mor agos heno, mae hiraeth yn gweld i gyfle. A wedyn mae'n dechrau beichio crio. A wedyn yn sylwi bod na law mawr tu allan. Eto dwi ddim eisiau datgelu rhywbeth. Felly dyna'n fras falle trywydd y stori. Ond mae na lawer iawn o ddyfnder i gymaint o wahanol bethe, enw'r ci er enghraifft, a rhyw bethe bach fel hyn. Sonia rhywbeth am hwnna? Wel, oedd, um, nes i benderfynu efo'r cymydog, er enghraifft. Mae hwn eto mynd nôl i'r ardal lle ges i mag yng Nghaerdydd, achos oedd hi'n ardal um, lle oedd yna lot o iddewon, uh, a hynny oherwydd bod yna synagog ar, ar ben yr allt. Um, ac felly, um, o'n i'n meddwl am hynny ac yn meddwl, nid bod 'na broblem o gwbl rhyngthon ni a'r gymuned Iddewig ar y pryd, ond doedd yn llwybrau ni ddim yn croesi mewn unrhyw ffordd. Ac um, unwaith eto, fatha'r plant ma o'n i ddim yn cael chwarae efo nhw, yr elfen yma o ni a nhw. Um, a dwi'n meddwl mae o dyna lle dawth y syniad bod y cymydog yn y stori hon yn, ac enw Iddewig a wedyn, hynny di, mae fyny'r darllenydd os dyn nhw eisiau gweld arwydd o cad i hynny a'i peidio. Ond wrth gwrs i mi, uh, o'n i'n meddwl am Gaza a'r, a, a Palesteina, um, ac mae o'n eitha ironig heddiw um, yn y cyfnod dyrus mae da ni'n byw yn y fo efo'r feirws yma. Da chi'n gwybod lle, da ni gyd yn yn tai yn hynny. Fel hyn, maen nhw'n Gaza drwy'r amser. Um, ond beth bynnag, dydy uh, hwn i gyd ddim yn dod mewn i'r stori, ond nes, hmm. nes i ddewis enw i ddewig Simon Calton bach i'r cymydog. Ac wedyn wrth gwrs o gen efo gi, a doedd enw fatha mot neu, neu pero, ddim cweith yn mynd efo Simon Calton bach. Felly nes i chyd bach o waith ymchwil i weld be fysa enw ci um, gan, gan rhywun o'r gymuned i ddewig a ffeindio mae Babca uh, oedd yr enw yna a bod yr enw yna neu'r math yna o gi mae'n debyg yn yn gi tiriogaethol iawn. A wedyn oedd hwnna'n ychwanegu rhyw haen bach arall.
Mae yna heine diriau, mae'n werth tyrchu amdanyn nhw, fel, fel y dreinog bach drian mae'n debyg. So, mae, mae gan bob stori, wrth gwrs, ei chafbwynt, a mae nofel, fel arfer, a mwy nag un ei chafbwynt, neu trobwynt, falle dylwn i'n dweud, nid ei chafbwynt. Dweud rhywbeth am drobwyntiau y nofel hon, achos mae mwy nag un, fysa ni'n meddwl. Oes, mae yna un mawr iawn yna i ddim datgelu hwnnw um, rhag rhoi spoiler sy'n bwy bynnag fydd yn darllen hon. Um, ond oes, mae yna ma, na sawl tro bwynt yn mywyd Sian. Um, un ohonyn nhw falle di pan mae yna gymydog newydd yn dod i'r stryd ac um, merch o'r enw Rosie uh, ac mae'n dod yn ffrindiau mawr efo Sian, achos mae Sian, mae'n cael ei bwlio yn yr ysgol ag ati, ond mae'n ffindio enaid hoff gytun uh, yn Rosi, a mae Rosi, mae mewn cader olwyn, a wrth gwrs o, o edrych yn ôl i gyfnod y 60au a'r 70au, um, mi roedd uh, y busnes yma'r thalidymaid, a dyna di Ros, um, Rosi, di plentyn babi gafodd ei geni'n thalidymaid. So, mae'n rhaid meddwl am gyfnod pan oedd 'yn mame ni'n feichiog, yr hmm. adeg honno os oeddet ti'n diodde efo salwch boreol y tra oeddech chdi'n feichiog, mi roedd 'na opsiwn i gymryd y tabledi gwrth salwch yma, y hmm. tabledi thalidomide. A wrth gwrs, canlyniad erchyll hynny oedd bod y plant bach yma'n cael ei geni heb goesau, heb freichiau, um, a bob math o ryw anffurfiadau eraill ar eu cyrff bach nhw. Um, ac felly um, mae hwn hefyd yn rhan o'r cyfnod y 70au a'r elfen yma bod cynifer o'r cymeriadau yn y nofel ar y cyrion. Um, a, a, hmm. a'r trobwynt i, i Sian, dwi'n meddwl, o ymwneud efo Rose, Rosie ydy gweld sut mae ffrindiau gwahanol yn gallu dysgu gymaint o'i gilydd. Mae Rosie uh, yn cyflwyno Sian i fôr ladron Saesneg yma. um, Sian yn cyflwyno Rosi, Barti Ddi a Ti Llew Jones. Um, ac uh, o edrych yn ôl, pan mae Sian yn, yn oedolyn yn edrych yn ôl ar y cyfeillgarwch yma, mae'n canu rhyw glychau ynddi hi sy'n gwneud iddi hithau hefyd fynd i ymchwilio yn, yn hanes i ddeulu hi. Hmm. Wel reit, fel ti wedi sôn, i ni'n cynnal y sgwrs hon mewn cyfnod helbulus mm. uh, a dweud y lleia. Ni'n darlledu ni'n dim darlledu beth bynnag, alwch chi fe, recordio hwn ar ddydd Mawrth dros nos yr rhoswch gatre mawr. Um, ond dwi'n gwybod pam dyle pobl ddarllen y nofel, achos dwi wedi cael y fraint o'i darllen ei, a heb sbwylo'r antur. Sut wyt ti'n gweld y gwaith yn berthnasol i'n dyddiau corona ni? Hmm.
Wel, pan o'n i'n sgwennu hwn, wrth gwrs, oedden ni'n nghanol holl helynt Brexit, um, a mae yna rhywfaint o hynny'n cael ei adlywyrchu yn y stori o ran mae Sian yn hogan bach yn, yn y cyfnod lle oedden ni'n ymuno efo'r EEC, er enghraifft, a rwan, wrth gwrs, da ni wedi gadael yn anffodus. Um, A wedyn mae yna ma sawl elfen arall, mae yna elfen ecolegol i'r stori hefyd, a mae hwnna i fi yn yn dyddiedurus ni heddiw yn, yn eitha diddorol o ran pam bod yr pandemics yma yn dod yn fwy cyson, fel y mae stormydd a tywydd eithafol yn bethau sydd yn dod yn, yn fwy cyson. Um, ac un peth am y coronavirus felltith yma ydy does genno fo ddim ffiniau na waliau. Um, diolch moch be di dy statws di, faint o arian sgyn ti, faint o bwer sgyn ti, diolch moch gen y coronavirus. Mae'n neitha o ddewis unrhyw un ar, ar, ar ei fympwy hun mewn ffordd. A hynny di, mae'r holl beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni yn hyn llefus ar y funud, dydy. Ond mi rydan ni gyd yn hwn efo'n gilydd, uh, a mae o'n mynd nôl at elfen uh, yn y stori wal, sef yr elfen yma o ni a nhw. Ac mm. efo'r coronavirus, does na ddim ni a nhw, dim mm. ond ni, da, ni i gyd sy'n rhan o hwn, a mae o rhyw, falle yn hatgoffa ni, mae um, dyn yw dyn ar bob cyfandir. Da ni gyd un, un byd yda ni uh, yn cwffio'r um, yr gelyn anweledig yma. Um, a falle, dwi'm yn gwybod, bod y coronavirus yma, os daw daioni ohono fo, dwi'n siŵr daw na ddaioni uh, o sefyllfa mor, mor arswydus. Falle gobeithio mae un o'r pethau ddaw o hynny ydy yn bod ni yn dysgu godi pontydd yn hytrach na chodi waliau. Gwych, Mari. Wel, mae yna rhywbeth arall sy'n angen gwneud yn y cyfnod yma, cael deunydd da i'w ddarllen. Gallai i argymell hwn. Dwi'n gwybod beth dyn ni ddim wedi trefnu yw sut mae bobl fod i fynd ati nawr i gael y llyfr, ond dwi'n credu bydd uh, wasg y lolfa yn rhoi'r wybodaeth hwnna uh, mas. yn sownd wrth yr, uh, y sgwrs hon. Dwi'n iawn, Mari? Wyt, dwi'n meddwl bod y lolfa'n yn parhau i drio uh, ymateb i archebion ar-lein, um, a, a mae rai mi ddiolch hefyd i'r lolfa am ymateb i yr hyn o'n i eisiau efo'r llyfr yma, er enghraifft y clawr caled a'r papur y tudalennau chydig bach mwy trwchus na'r arfer er mwyn um, rhoi rhyw adlais o'r llyfrau Lady Bird y Salwm, ac yn arbennig diolch i Margaret Tudur fy ngolygydd i am liwio'r um, gyfrol drwy'r wasg. O, diolch, a diolch i ti. Ewch ati, prynwch y nofel, mwynhewch, a chadwch yn iach a llon. Mae Waldo yn gorfod dod mewn i bopeth, Mari. Dwi eisiau gorffen drwy'r atgoffa ni. Gobaith fo'n meistr, rhoi amser i ni'n was. Newch yn fawr o'r amser hwn.
Diolch, Marer. Diolch i ti.